Ċertu tfal li jkunu abbużati, ikunu jafu li abbużati jew meta jmorru l-iskola jibdew jitkellmu ma' sħabhom, jibdew qablu r-relazzjonijiet tagħhom ma' ta' sħabhom jgħidlek le le ta' daddy tiegħi ma jagħmilx hekk, il-mommy tiegħi tagħmel hekk. U jibdew jirrealizzaw li dik l-imħabba li qed jgħixu as-saġ mhix imħabba imma hija abbuż. Għax hawn min kien jaħseb li jekk sawtu tifel għax tħobbu. Il-ħsieb da magħhom hekk kien, pereżempju naf eh, eh, eh, fi żmien in-nanniet hekk kienu jaħsbu. Għax l-unku mod ta' disċiplina llum jekk għandna toqgħod issawat it-tfal jirrapportaw. Storja stramba jien darba kelli tfajla Niġerjana li darba qalt li Tipo, bdiet tqabbiżhom li jien evidentalment qed taqbiżli, tkompli tqabbiżhom li qed ngħidilha itlaq lem ħallini. Għalt li smat li inti fiex xi ħadd fajjari l-ispieċ ta'. Tgħid ġifieri jien. Għalt li għalt li jekk ma tfajjarlix ma tħobbnix. Emmu. X'biex tagħlija l-irwol kien li jien għandi ntiha xeba biex nġibha f'posta. Ġifieri għataw daw il-kulturi li jifmu. Iva, li iva. s-swat, tifsira ta' swat huwa b'xi mod. Imħabba. Ekku, u hija xi ħaġa tossika u bħalma nafu. Bħalma ġeżempju nisma' pereżempju naħat Taljan jew għallin li tipo ġelozo dik il-ħaġa li jgħira għalija, allura jħobni la ġelozo li mhix tajba. Għax il-ġelożija li l-ejra tfisser li inti possess oġġett tiegħu. Skolta xiex twassal dik l-ejra li hemm ma taħsibx. Ma iva. taħsibx li tipo jekk kollok raġel li inti tħobb u qed jarak eh, titbissem u tiċċaċċa ma' raġel ieħor u qed jiddejjaq. Spiex tax dik il-mara tiegħi għandna. Le, dik orrajt, però jekk ikun ejra li twasal għal til. Le, mod ieħor għax imbagħad tkun ejra eh, kważi possess eżaġerata, eżatt. Imma li raġel li raġel jipreġja l-mara tiegħu biżejjed biex jħossu skomdu jekk eh, jara affinità naqra żejda bej mara u raġel. Ma narħiex problematika dik, anzi naraħħa xi ħaġa li kważi. Hija normali fin-natura tal-bniedem imbagħad għax jekk ikun tħobbu speċjalment ma tixtara l-ħadd ieħor isu jidħollok fl-għalqa mbagħad. Ehm, daw il-21 sena. jekk kollok ittina rapport fuq l-andament ta' tfal, tal-evoluzzjoni ta' tfal Maltin, biex għax xlu ma' tendenzi li rajt jizviluppaw tul iż-żminijiet? Mela, akademikament morna lura, żgur, li kienu batuti meta bdejt ngħallem illum huma dak li ngħidulhom il-gifted. Di eżagġerazzjoni. Jew,
le, u ngħidlek għala għaliex meta tqabbel eh, anka l-kwalità ta' karti tal-eżami ta' marki li kienu ġibu. Jiena kont bdejt naħdem ġorja secondary ġifieri, ta' dawk li ma jgħaddux mill-junior. U dejjem kien ikelna żewġ klassijiet li kienu eh, ngħid kellha fuq it-Taljan li kienu jġibu l level tat-Taljan. Eh, illum It's a totally different thing, eh? Għax, one, kellna nbaxxu l-livell. Ktara karta ta' meta bdejt nagħlem jiena tara karta tissa qas għandhom jikkumparaw. Ġifieri, għax fil-bidu meta bdejt naħdem kienu ngħidulhom baxxu l-livell għax aħna t-Taljan qed tqisuh wisq bħala diġà li jafu l-lingwa. Mhm. Issa fl-aħħar wasalna li it-Taljan huwa lingwa barranija daqs li kieku kien l-Ispanjol, Franċiż u eċċetera. Allura ġejna in a way in line mal-lingwi barranin l-oħra. Sewwa. Però meta tqabbel anke qed ngħidlek karta tal-eżami m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin. Meta bdejna question. Imma jekk kont qed timbotta liha, speċjalment inti xtaqt li karta tal-eżami tkun inqas diffiċli. Iva, però qatt ma ppretendejt li s-sena għawda kont naf li l-livell. Qed taħseb li issa qegħdin livell baxx wisq? Le, ta' qegħdin fejn qegħdin, però personalment jiddispjaċini li wasalna hemm. Però sehem jaslu t-tfal tagħna, ma nistgħux nerġgħu intaqlu għax anke kif qegħdin issa. Imma jista' jkun għax kulturalment m'għadniex naraw daqshekk television Taljan. Hundred percent nista' ngħidlek għax m'hemmx exposure, qabel meta bdejt ngħallem kienu jaraw Taljan, issa t-tfal bil-mobile kulħadd jara affarijiet Amerikani u Ingliżi U Taljan kważi xejn. Jiġifieri, u dik hija challenge għalina. U sħabek eh, sħabek l-għalliema l-oħrajn. Iva.
Titħattu fuq ehm, kif qed jiżviluppaw akademikament fi sferi oħrajn fl-Ingliż, fil-Taljan, fil-Malti, fil-Physics. Iva, ehm, u naraw li għaw daw ċertu eh, slacking sejrin lura, ħaġa li forsi eh, Hija inkomuni għax forsi ma jistudjawx biżżejjed, dik hija xi ħaġa li jaħsbu li jafu l-affarijiet. Hmm.
Ehm, akademikament, globalment, qed imorru lura. Iva, mhux ġast fit-Taljan. U x'in il-metrika li qed tuża biex tgħid li jisma' l-affarijiet qed imorru lura akademikament? Mhux biss il-marki tal-eżami, però anke matul ix-xogħol li jsir matul is-sena. Inti jekk qed taħdem ma' dat-tfal għandek disa' xhur. F'disa' xhur taf li inti minn minn hawn, hopefully, tmexxihom saw u dak għalija hu progress. Inti m'hemmx għalfejn minn hawn iġġibhom saw. Intella', ngħid minn hawn f'moħħi, intellagħhom saw khepi jiena. Issa però jrid ikollhom ċertu skills li l-ebda teacher tat-Taljan ma tgħallmek, li huma, pereżempju, li tkun kapaċi taqra U tifhem li qed taqra. Tagħraf li tri. Ehm, issa għandna, issa għandna tfal li oramaj ma jafux jiktbu bil-magħqud. Mela insa li tikteb bil-magħqud. Eh, li kollhom il-paċenzja jiktbu bil-magħqud. Li ma jafux jiktbu bil-magħqud jew asjar, ġi jekk inti tikteb fuq il-bord bil-magħqud. Ma jarfuħx. Ma jarfuħx. Ma jarfuħx, trid tikteb bil-maħlul miss, inkella ma jarfuħx. Umbat iridu huma. Din hija realtà li tipprevali fl-imetajiet. Oramai li nara dawn l-aħħar five, six years, ġifieri ilha ġejja, u milli jidher bdiet mill-primarja u baqgħet tiela' li jużaw il-maħlul. Sewwa.
U x'inhi r-raġuni li jużaw il-maħlul? Li nagħraf iktar, speċjalment għal min għandu ċertu kundizzjonijiet, jiena hija mhix problema, però naħseb tlifna skill. Imma mhix xi skill li you can't live without. Issa, xi ħaġa li qed nitilfu li ma jafux xi kultant jiktbu bil-biro. Tant draw jittajpjaw. Li meta jaqbdu bajra b'idejhom speċjalment wara s-sajf, they struggle anke jiktbu ikrah, anke min mhux soltu jikteb ikrah, qas jien għaraf għax they struggle. Di tara problematika għandi? Ma tasbx li f'temp ta' ħames snin Speċa jiena per eżempju it-tifla tiegħi topera topera l mobile ġili ġili nara ġili ma tqas tikteb. Mhm. Eh, Jinnaf, tagħtih l-ordnijiet, insomma, ma nafx tgħidlu. Imma search u tisserċa xi ħaġa. Ġviri, għas tikteb manda bżon. Ġviri, għas spelling, ġviri, l-qoddim ma jkollna bżon. Naħseb li dik il-fakulta, naħseb mux se jkollna bżonna, li għalija u għahbar tajja biex jimma nafx nispelling. Mela, tlaqna?